Хөрмәтле Зилан ТВ каналын караучылар, безнең телеканалда һәм интернет сәхифәсендә пресс-мониторинг дигән хикмәтле бер рубрика бар. Менә шушы рубрикада Тамашачылар, газет укучылар һәм экспертлар фикерләрен әйтәләр. Милли мәгълүмат чаралары ничек яши, ниндиләрен кулланам, нинди каналлар карыйм, ниндиләрен карамыйм, нинди булырга тиеш милли газет, журнал, радио, телевидение һәм анда нинди яңалыклар булып ята. Бүгенге экспертыбыз яшь журналист Саша Долгов, ал Азатлык радиосында, башка газетләрдә даими чыгыш ясаучы. Инде Саша менә шушы сорауларга. Әйе, Саша хәзер Азатлыкта түгел, кайда эшлисез? Э, мин әлеге вакытта күп газетларга язам, берничә газетка язам дип әйтик инде, интернет сайтларга язам. Болай татар татар иле нәрсә ул? Татар иле социаль челтәрендә эшләүче булып саналам. Бу социаль челтәр я бик яңа эш бит инде бу. Нәрсә була инде ул? Бу интернетта берничә өлештән торган, беренчесе информацион өлеш һәм ресурс өлешләрен берләштерелгән, ягъни сайтларны, энциклопедияне, татарның масс-медиа чараларын, то есть инде мультимедианы берләштерелгән һәм инде социаль аралашу челтәре булган Татар иле порталы проекты була инде бу. Шулай булгач, Саша Долгов милли мәгълүмат чаралары турында әйтергә сәләтле иң әзерлекле заман кешесе. Саша, үзең булып та кара һәм тамашачы, укучы булып та кара. Ни хәлләр соң безнең моны? Гәҗитләр кая бара, журналлар кая бара һәм ниндиләрен кем ничек куллана һәм ничек кулланмый? Аннан соң күчәрбез телевидениегә һәм интернетка. Юк, менә монда хәзер бөтен масс-медианы караганда, аны өч төркемгә бүлеп карарга кирәк инде. Аның беренчесе интернет, масс-медиа иң югары үсеш алган бүген, икенчесе инде телевидение, радио һәм өченчесе газет, матбугат инде. Безнең күп очракта татарлар дип әйтик инде басымны ясыйлар шушы газет вариантка һәм бездә күпчелек үсеш алган газет вариант. Шулай да хәзер инде интернет, сайтлар, порталлар, челтәрләр яхшы гына үсеш алды, ә инде телевидение безнең интернетта менә Зеланд ТВ башланып китте, башка андый әйберләр юк. Һәм бу бу классификацияне дә тагын ике төркемгә аерып була. Беренчесе дәүләти, икенчесе инде шәхсигә дип әйтик инде. Менә бүген шәхси газетлар шул ук акчарлак безнең гәҗит юлдашлар гөрләп үсеп ятканда, дәүләт газетлары бик авырлык белән генә инде баралар, бигрәк тә журналлар, аннан килә дәүләт газетлары, бик авырлык белән генә баралар. Сәбәбе нәрсәдә? Гомумән, безнең татар укучысы юк, җитди язмалар укый торган ниндидер бер аудитория юк. Ягъни интеллектуаль база, шушыны укучы база, ул тәрбияләнеп җитмәгән һәм менә совет чорында да, совет чорында бәлки сәяси язмалар әз булгангадыр, менә шушы безнең катлам формалашып китә алмады, шушы совет чорындагы сәяси язмалар булмаганга дип саныйм инде. Бездә күбрәк менә шушы иҗтимагый вакыйгаларга корылган язмалар инде. Менә аны совет чорыннан килә инде ул, газетлар, журналлар. Һәм икенчесе инде совет чорыннан чыгып җитә алмады, пропаганда, пропаганда баганасы булудан туктый алмадылар. Менә Ватаным Татарстаннар, алар социалистик Татарстаннар шул ук бер юнәлештә баралар. Дөрес инде күпмедер үзгәреш сизелә хәзер. Ну нәрсә эшләргә кирәк? Безнең бит инде бүген 71 75 процент халык ул яши шәһәрләрдә, безнең авылларда инде күпчелек әз калып бара. Но әгәр дә без ул балансны чагыштырсак, безнең күпчелек укыйлар авылларда инде, күпмедер шәһәрләрдә укыйлар. Шәһәрләрдә менә нәрсә укыйлар, шәһәр халкы укый, әзме күпме интернет вариантны инде, газетларны укый, инде һәм телевидение карый, радиосы бар инде. Ә инде менә Чагыштырганда, шәһәр халкы күбрәк шәхси газетларны укый инде. Безнең гәҗит Акчарлакны, Юлдашларны, шундый газетлар укый. Ә менә алга таба ничек булыр менә бу газет-журналларның мониторингын караганда һәм аны кем укыйсын билгеләгәндә, әлбәттә, безнең ниндидер менә бер интеллектуаль база формалашып китсә, безнең һичшиксез менә шушы газетларны укучы булачак. Зеланд медианы да караучы булачак, Татар-таймны да укучы булачак. Менә шулай. Ә иннән ары теге төп проблемаларның берсе, безнең газетларыбыз, матбугат гомумән бик тар бер кысага кертелде, тар форматка кертелде. Ул шушы милли тема дип әйтик инде, шуннан ерак китә алмадылар безнең. Безнең сәяси газетларыбыз да дип әйтик, сәяси газетларыбыз юк дисәк тә була инде, икътисадый Татарда гомумән икътисад журналистикасы юк. Бүген иң кирәк бизнес, икътисад, инвестицияләр. Самарада чыккан 1906 елларда икътисад дигән журнал. Аны ишетеп беләбез, ләкин бүген менә иң кирәкле тармак Татарстанның менә гөрләп үскән тармагы, безнең андый ниебез юк. Гомумән менә ничек иттереп формалаштырырга була шәһәр укучысында инде газет-журнал уку әйберен, ул да булса инде бөтен кафеларда, бөтен Рестораннарда татарча журналлар ятырга тиеш, сыйфатлы, әйбәт форматта, әйбәт нидә, кәгазьдә чыгарылган. Менә шундый ниндидер бер стереотип туарга тиеш. Гәзитләрдә куйсынмы? Менә үзең нинди гәзитләрне укый? Шәһри, Ватаным, Татарстан яшьләре Күз саласыңмы көн саен? Мин бөтен газетларга да күз салам. Менә без тәнкыйтьлибез, ләкин башка газет булмагач, аларны укымыйча да ярамый бит. Бөтен газетны укыйм мин үзем. Бөтен газетларны карап барам. Интернетында Шуларны укып акыллы булдың инде. Акыллы булдым дип бу хәтле әйтеп булмый аларны укып, ләкин мин бөтенесен карап барам. Бөтен әйберләрне һәм аларның чыгып ятуы үзе күрә. Бер әйбер. Аларны... Ә бер яктан карыйсың бит, менә Ватаным Татарстанны бер көнне укып утырдым. Бер дигән газет. Бөтен тема бар анда. Ну, нәрсәдер безнең халыкка инде Халык үзе бизә башлый һәм ничектер ялкаулана яки җитди мәгълүматтан китә башлый ди. Нишләтәбез бу халыкны? Башка халкыбыз юк. Җитди мәгълүматтан китмәсен өчен аны күпмедер дәрәҗәдә шушы шоу-бизнес, бизнес, икътисад темалары белән дә мавыктырып торырга кирәк һәм ара-тирә ниндидер бер винегрет ясарга кирәк инде. Менә мин үзем кайвакыт язгалыйм Керәшеннәр өчен чыккан Туган айлар газетасына. Кстати, туганайлар нокта ру сайты да бар интернетта. Менә безнең ул газетта да күбрәк шушы культура темалары бара инде. Ә халык әйтә, безгә культура гына кирәкми, безгә авыл хуҗалыгы кирәк, безгә бәхәс кирәк, безгә инде менә шушы инвесторлар, фермерлар, ягъни менә шушы чәкәләш кирәк инде, дип әйтәләр инде. Менә шушы әйберләр булырга тиеш. Без халык белән бергә барырга тиеш. Халыктан аерылсак, халык, халыктан аерылсак, безнең бер нәрсә килеп чыкмаячак. Менә мин ди парктан барам ди, һәм мин парктан барганда ничек иттереп паркны исән-сау чыгарырга тиеш? Менә шушы сорауларга җавап бирә алса, газет, ну мин болай баналь әйберне әйттем инде. Газет ул бөтен әйбердә ярдәм итәргә тиеш. Саша Долгов быел университет дипломы алага. Сашаның мәкаләләрен, чыгышларын кайда карарга, кайда эзләргә? Татар заманыдыр инде. Беренче чиратта Татар заманыннан да карап була, Туган айлар нокта рудан да карап була. Аннары башка берничә сайтта да инде. Гомумән, Акчарда газетасына да язгалыйм мин. Менә шушындый ниләрдә карап була. Хөрмәтле Зилан ТВ тамашачылары, пресс-мониторинг дигән хикмәтле исем астындагы безнең мәгариф мәгълүмат чаралары турындагы тапшыруларда эксперт буларак Саша Долговның да чыгышларын, анализларын, э, диплом алгач бигрәк тә әле җитди, тирән анализларын шундый ук көтеп торыгыз. Без укысак та, карасак та, карамасак та, бу милли мәгълүмат мөхитен өйрәник әле һәм кешеләргә дә аңлатыйк. Һич югы, исләренә төшик халыкның, шундый гәҗитләр, журналлар бар, журналист дигән һөнәр бар, татар мәгълүматысыз татар милләте булмас, мөгаен. Әйе, чыннан да бик дөрес әйттегез һәм менә Зилант Медианың шушы тармакны алып баруы миңа бик ошый. Безгә әнә урамда халыктан да сорарга кирәк инде.